Gamente mito cwak ki bot lwak. Gamente mito capot. Mito cwak muromo, cwak madit ki bot lutedero. Wek gamente mo keken i lobo kany obed very popular. wek gamente mo keken i lobo kany onen macalo kimaro adada ma nongo tye ki cwak lumuko, mito nongo gamente acel acel ngeyo taip lutela mene ma en ekubbe kwedgi wek en enong cwak ki bot lwak. Atye ka temo loko lok ma kit man. ma lubbe ki ye ma obedo lawor i kit gum. Lawor nino dwe apar wiye angwen me dwe me abicel mwaka alip aryo pyeraryo wiye angwen, rwodi gugure linim i kit gum. Kadi bed ni ayelayela obedo tye, police obedo ka longe kwedgi tutwal i yo me interfering. wek yubgi pe ocobbe, ci rwodi gumoko tamgi lawor nino dwe apar wiye angwen me dwe me abicel, mwaka alip aryo pyera aryo wiye angwen. Gumoko tamgi, lumuko guyero lawi rwodi manyen. Amito adok i lok ma akwongo awacone-ni, ni gamente en aye an, gamente en aye in, gamente en aye wan lumuku. Luwi gamente aye gin jo ma malo-ni, gin aye luwiye. Dong luwi gamente omyero gubed ki ngec ki diro kit omyero gin gunong kwede cwak ki bot lute dero. ki bot lubolkwir, ki bot lupur, ki bot lucam en man me i te dero-ni. Logic kacel ki solution me wek gamente obed ki cwak ma lamal ma nongo weko gamente pe bedo popular only ki gang kany ento wi lobo aluto nongo dong gamente nen ni ki maro dok tye very popular logic wa ki solution ne en tela lutela ma kubu kin gamente ki lute dero. gin aye guti, guti me cwak ma gamente twero nongone onyo bene kec kom me bedo very unpopular. Man dong kelowa i lok ka ma an abedo pol kare ka lokone macalo KDP wawaco ni kaka dit loyo pati. Wan wamito ni tela i i Acholi kiloki. KDP obedo ka preaching the gospel of loko tela. Ento amito akwany kare man me cautioning lutino Acholi ma gitye i tela wa naka yam en pe gimito gia. ni lakodi style moni ma lawoo kicako kicoc i social media ni o Rwot apire nen calo mito kwanyo gamente, Rwot apire gubiyelo gamente, Rwot apire mito bedo adwi, enoni obedo tactics macol ma wan Acholi omyero wagure lawang acel ka condemning. Pol kare lutinowa ma gitye i gamente. pi selfishness ma gin tye kwede, pi greed ma gin tye kwede. Pol lutinowa ma gitye i gamente gitiyo ki kerogi me bedo i gamente me implicating ngat mo keken ma mito loko tela i Acholi. Kicako jwalo tyene ki lok maraco mapol. En aye lawo-nu gimito cakone i koma pire eno. An ma atye ka lok ki nyinga Honourable Bosmiko Tim pa aryemo. An latin ker, I am a prince, ineno abedo-ni, pe inena ki ter i wii. An latin ker, angeyo jami me ker bene pe item. Kwara macalo lyel-li Rwot Jucito obita, pwonya ki jami mapol mada. I kare man ma yam gin giyubbe me cito i kacokke madit ma gicito Ulaya, giwoto kabedo mapadi padi, kono epye i England kono opye kwene, onongo dong ladit lyel i Rwot Justo obita, onongo dong titta jami mogo me kwaro, me tekwaro. An wod koc, amwoco lyer, adongo i kabedo mapadi padi mapol. Ento tekwarona pire tek loyo. Dok bene ka yam abedo latin ma tye atata ma tye kilawu, latin ma pe maro kalcane, ma pe maro kakane, onongo an alal ata i tim. An nyinga otim, kinywala i tim, an kinywalo an i Masindi, kinywalo an i Bunyoro. Ka onongo abedo latin ma pe maro paco, onongo agak ki i Bunyoro kunnu. An abedo i kabedo me Uganda kany atyeko woko, weng akato i kabedo mukene me lobo mukene but akemo paco pi gang lit kare ki kare. Ka jami cito ki long pe yomo iya. Wan macalo KDP wabino ka loko tela i Acholi. Loko tela? Unless wan oye ni kilok tela i Acholi, peko pa Acholi obigak macalo stagnant water, pii ma opong dok pe mol, ma nongo ocoko jami mapol dong pii doko nwer kelo two. En aye tela ma tye i Acholi. Tela ma tye stagnant myero kituc wang pii wek tela maraco mol loko wek wacak tiro paco. Amito kwanyo kare man me leko lutino Acholi ma tye i gamente, wan ma watye macalo dwon gamente bot kaka. Wan nino ca wawaco ka maleng ki gamente ni, Gamente! Ka in dong imito cwak ki bot Acholi, imito cwak ki i Luo land, wan wamito in ikonywa. Konywa, ye itwa, ominiwa fridom me loko lutela wek gangwa bene obed ber calo gang ma megwu, wek gangwa bene telane olokke obed ber calo gang aji. Ento pe tela man ma ka omeru challenging in ki lok ada ma ineno ni omeru loyo in nongo ki lok. Omeru challenging in nyo lameru challenging in ki lok ada ci in ikwanyo ngwecce tigiligiligi rwat wa bot gamente icito ka implicating omeru ni kimako kimako mito cako adwir kimako kimako en lawo cako i koma pire-ni man gwok. Atye ka leko wun, wun jo ma wudwoko lok ki gamente, wan jo ma watye calo luwang gamente, wabedo lupiri me ot ma pe tamo ni tung ot tungcel omyero olengeo, tung ot tungcel omyero obedi i cere, wabedo macalo wir. ma cung i dye ot atir kun nongo ocung pi dano ma tye i ot-ti weng ento nongo pe ocung pi ngat acel nyo dul acel. Bedona i gamente omyero obed me roco paco, meno me acel. Bedona i gamente me aryo omyero obed me cobo miti pa gamente ma en mito ni wawek lwak obed ki cwak i kom gamente. Ni enoni wan wuye timone, bene wabitimone, pien wan watye ki leb ma ka waloko bot lwak ci gingeyo ni Area le eni gamente mito cwak, dong gamente ka mito cwak ki bot wan kaka coli, gamente dong bwoto wa ki ngo? Wek wan bene obed maber calo jo mukene I but piny mukene I teng Uganda kany. gang aii bene obed ber, gangwa bene obed ber in terms of education, in terms of in terms of development gang aii bene obed ber, gangwa obed ber in terms of transformation ma wawer awerani gang aii obed ber, megwa bene obed ber, kome ricama ni leb me wealth creation. Aneno lutela weng dong nicakke i nino ca ma ngur ngur dong bino ni kicimo tim me tic ki gamente i kit me nyano lonyo i kumaal me Uganda ki but Uganda kaka mukene pien lok eno wabiwot wabitic nationally. Nicakke nino ca ma giwaco ni wutim dong bit tic ki gamente i kit me nyano lonyo, aneno lutela weng, ngat mo keken kadi wa i caa-ni ka dong mito cito ka lok ki lwak, en bene dong wealth creation, ngati bene dong wealth creation, jo moni dong wealth creation, en docket ma ka mega-ni. An apwoyo, but omyero watiyu ki ada. Amito lego kica ni i kine kare-ni an pud apeke gang pien pud watye ka kuro directive pa ladit lobo. An dong pe abiwot ata, omyero akur order pa ladit lobo ka dong owaco ni cet i lobo Acholi cwal kwenana, cet i West Nile cet kwene, cet i Eastern Uganda. Bed i Central, dok tung kwene, cwal kwerana, an abicako timo kit macalo ladit lobo mito. Ento an awaco bot ladit lobo ni, 'Wiwa myero pe owil i agirimentwa wan kwedi, ni an abikelo dwon lwakka ka maleng, ka ka ma tye lung itwa. Konywa ki ilone bene wek wa leveling, wabedi on the same page ki jo mukene-ni. Man aye gin ma an abicung iye, atum pa Rwot wamako wamedo ki megwa lutela acoli, ci gang bicung. Lugoro i kit me te leb, ento nongo gitye i tela, lugoro i kit me mobilization, ento nongo gitye i tela, alegiwu ni. Bed ki goroni me mobilization, bed ki goroni me te leb, ento bed kwede ki cwiny maleng. Pe ka ineno latin langatto mo loko maber i loyi, te lebe atir i loyi, dok tyero lok atyer ka maleng, ci in iring ka dupu tyene woko ni mono enoni leadership. Enoni pe leadership. Ento nito paco, ojok tim ma wun wubedo ka timone wa naka yam pe ocakke i kare eni, ocakke wa con. Pol remo ma oo i dyekal Acholi eni oo pi ni lutino Acholi gitiyo ki gamente marac me tyeko Acholi luwodigi. Gin eni wan odegi, wan odongo woko dong wadegi. Angeyo pire tima pol. ma tye ka temo pira duguna eni tye ka temo planning ki ngo kini an angeyo ento alego wa lega ni pe otem pi ni an atye ki jami ma an acoyo weng ka maleng ci apoko apoko apoko amiyo bot jo madito ma ca kelo woko in case ngate otemo disorganizing an ci ki kelo woko ki waco oo Latin onongo peko, ento ocoyo lok obwoto en ni i nino dwe ma kuman kuman kacokke obedo ka ma kuman kuman. Latin onongo peko, yes, ento i nino dwe ma kit man en ocoyo lok obwoto kany ni kacokke mono obedo kuman man. Jo me kacokke-ni gin en, gin en. En wun wungeyo ni an pe amoo ngat mo, awaco ni, Ngadi, en aye olwongo kacokke eni, kacokke kitimo kany, kacokke kitimo kany. Alkweda, petty silent.

Lutela ma pe gitye ka ye ni kiroc tela, wan obino ka roco tela. Lutela ma gibiye ni kiroc tela, waroco tela lakacel, gang i gangwa waroco gang, yam dong wawero. Kwenana, lukangeyana, ki legana bot jo ma tye i gamente, alego ni, Tam ma dong ber ma an atwero miyo ne bot gamente right now ene ni, gamente kong pe orune ki making statement. Gamente kono myero pe o issuing statement mo keken pi aruya pi pressure ma nongo luwang gamente ma nongo giyenyo mere kakargi kekene gicito giweko gamente myero olok gini ma lubbe ki yer ma otimme lawor gamente kono ocit slow. Man lok pa wan lupaco kaka ma wabilwongo iye gamente tye pien koni wun wuweko gamente.

Alego ni wan luwang gamente pol kare omyero wami kwena bot gamente ni kakama majoriti tye iye ene kakama omyero wan luwang gamente weng watute me bedo iye wek cwak obin lumuku bot gamente. Man aye kit ma jami bilokke kwede dok bikelo dok bene moc tela binen pe ikom lutela keken, moc tela binen wa ikom lwak ma watelogi. Tek ka watiyo ki diro ni eni ni we go with the majority pien majority en aye dwan lwak, majority en aye democracy. Lakit lok moni ni wan aye yam waketo acana tender me cuk ka eni wek wan aye omyero ocontrolling, wan aye yam waketo acana. Lim ma a ki bot gamente idonyo i ker ikwaro weng one omyero controlling wan ayabo wa keto acana ngo ma kumano man one omyero controlling cere me ngom ki ngom ki ngom kadi bene ngom ma pe pa kal kwaro omyero wa mar ni pa kal kwaro en nongo wan aye opoko i kin wa Otim okwero KDP okwero Acol okwero lucan ojemo tegi wan watye atera me yenyo whatever support that the government need, whatever support, whatever cwak ma gamente mito, wabimino ki gamente, wan lulok pa kaka, wan lulok pa gamente, wan mobilizers mategu wabilok ki lwakwa gumi bot Kayecelo Jami pa Kaicelo ki dokto bot Kaicelo gumi bot Ceja jami pa Ceja i yo me kwir onyo votes ka ma gamente mito iye wabimiyi i yo me cwak ka ka ma gamente mito wabimiyi wamito gamentewa pien gamente en aye an gamente en aye in gamente en aye wan gamentewa myero obed very popular world wide. Dong mito cwak ki bot lute dero, ento wuter lute dero maber. Wutergi ma rom aroma kit wutero ki monwu, lutinowu, wadiwu, luremwu, ki jo mukene weng. Ci gamente binongo cwak, lumuko, dok i gamente bibedo yom ma pe lare. Owek gamente oye itwa, waluku tela, warucu tela, ci moc tela ma bia ki i Acholi, Luoland, moc telane bio wa i kom gamente litik lirik. Ci wubiniang ni onongo myero wacaku watimo kuman wacam con. Ngat mo keken onyo jo mo keken ma kiyero gi i opic manyen oti kun ongeyo ni wucung wujenge i kom lwak ma oketo gen i komwu tek wucako wucabbe wun me guwot pien wan wapeke ki cid mo ma wategi. An ati neutral. KDP bikak neutral, Acholi bibedo neutral, wan pe wabicwako side mo waweko side mo. Ka wumito bedo opposition, wun jo ma wawaco ni wun opposition, wubed opposition ma tye genuine. Pe wubed lakwor opposition moni ma wun aye wutimo jami kun wuclaiming ni wun wutye ka tic pi gamente lapiny lapiny, at the same time wumito ni wubin wuwac ni wun wutye ka tic against gamente, wun wunyweno wiwa. Ka imito bedo against the government ma imito bedo opposition, take your position rightly. Ka imito tic ki gamente, wek bolo dano ni in opposition. Bin lok atir, cam akwo akwo wa wek obedi. Jer ogwer tike ma cacakke kelliwa peko. Lubanga medo wukum. Legana bot gamente ni yer ma lawor kiyero ni. kong ngatto mo pe oru gamente woko ka making a statement pien weko wadoko car lacen kong wa studying tela manyen ni obitiyo nining gubitimo gin ango approach gi tye ngo ka diki ma wa studying maber ci dong gamente can make a statement wek pe gamente obed car ni pien kimiyo pressure wek gamente omi statement. No, pe kitim kumeno, enoni pe tela. Lubanga myero wugum wan dong wangwa i kom lawi rwodi manyen kacel ki lutic ma kamege, komitene nyo executive, wan wangwa i komwu. Wun dong ko nyutiwa diro tela ma yam wuwaco ni eno, kong dong wunyutiwa jami mabeco ma yam wuwaco ni wubitimiwa. Wun wubedo macalo lucuna, lacuna maryek obito nyako dong onongo nyako.